A well da muss ech elo direkt un eppes erënnere wat laang virum Krich geschitt ass. Dir hutt da sécher dovu gehéiert, wat virum Krich zu Esch war passéiert. Do hat de Strax Pier, dee beim Kress dot servéiert, seng Fra, si huet déisäit an d'Frankräich gehéiert, mam schluecht Messer vermassakréiert. well si, wéi et schéngt, mam Noper pousséiert. D'Gier hätt wuel ons Police de Pir arrêtéiert, mee deen hat sech heemlech an d'Ausland sauvéiert. War laang dono roueg, 't huet sech näischt méi geréiert, bis zwee Joer dono d'Zeitungen d'Land alarméiert, si haten de Pir zu Metz arrêtéiert. A wëll déi Geschicht hei am Ländche passéiert, gouf e frëndleche Bréif, deen d'Saach explizéiert, mat dem Stracks Pier iwwer d'Grenz expediéiert. E gouf och direkt am Gronn internéiert an zwéi Méint drop virun de Riichter zitéiert. Deen huet de Pier zum Doud condamnéiert. E gëtt, sot de Riichter, guillotinéiert. Doriwwer huet ons Chamber wochelaang debattéiert an do mat Paräis telefonéiert, mä déi hunn ons Ministere ganz léif informéiert, bäi hinne giff laang net méi guillotinéiert, bäi hinne wier d'Guillotine suppriméiert an hir al Maschinn, déi wier ausrangéiert a si giffen net gleewen, datt se nach fonctionnéiert. Gläich gouf nees de Minister oder beneits convoquéiert, déi hunn eng ganz Nuecht de Fall diskutéiert, An do si um Hitler säi Räich adresséiert. Déi hunn e geäntwert, Mir sinn héich geéiert, datt Dir ons mat deem Optrag chargéiert, mee bäi eis gëtt keen esou e Gedäissems geféiert. Wann dësen oder deen ons emol genéiert, da geet et Pou Pou an de Fall ass klasséiert. Mee mir liwweren d'Maschinn, déi Dir kommandéiert, vu Primacrupp Stol, 6 Joer garantéiert, fir 10.000 Mark. Zwee Prozent escomptéiert, well d'Facture, déi gëtt bäi der Liwwerung regléiert. Dat huet ons Ministeren al embêtéiert, well 1.000 Frang waren nëmme votéiert. Si hunn och de Pier gläich virun d'Chamber geféiert an hunn em gesot, esou ganz ongenéiert, Är Messegeschicht huet ons al kujenéiert. Mir hunn Äre Fall méintlaang diskutéiert a fir d'Urteelsvollstreckung e Kreditche votéiert vun 1.000 Frang. Déi kritt Der offréiert an da loosst Der Iech dermat käppen, wou Der wëllt. Am Schluechthaus, do hat de Pir, de Kun an och de Frin mat engem schwéieren Nues ze dinn, deem näischt do louch, geschluecht ze ginn. Da kommt, Jonge, sot de Pier, huelt de mat den Häre vir, da schloen ech em eng op d'Stir. Kun a Frin hun nët gemuckt, huet een deen aneren domm bekuckt, wëll de Pier, deen huet baluckt. A ween do den Hörmer houl, dee mat deem laangen, dënne Poul, an d'Hierzebal an d'Schung erafoul, de sot ganz schei, De Frinn zum Pier, 't ass eis net hannen wéi vir. Gréits du och d'Nues op Stier, wëll fachs de wues de kucks, sot d'Kunn, dann hale mir de Nues net un. Här Dokter, koum de Patient, wat soll ech maachen, all moies um sechs Auer hunn ech Stullgank. Ma sidd dach frou, sot den Dokter, aner Leit komme kloen, datt se net kënnen. Jo, sot de Mann, mee ech erwächen réischt um siwen. E Patient, dee vu véier Dokteren, also vun esou engem Team vun Doktere behandelt gouf, koum beim Péitrus un an huet sech futti gelaacht. Oh, sot de Péitrus. Du bass awer deen éischten deen erop laache kënnt. Jo sollt ech laache wéi ech freck. Ech si schonn eng hallef Stonn dout a si operéieren nach ëmmer u mer. Dës leschter do hunn ech e Frënd gesinn, de sot, de weess de Fernand, sot en, wann ech mech emol bestuet hunn, meng Fra déi muss schéi sinn, déi muss räich sinn an déi muss domm sinn. Ech sot, wat muss se domm si? sot en. Ech sot, wéisou dat dann? Ma sot en, ass einfach, sot en. Schéin a räich musse si soss wëll ech si net, an domm musse si soss wëll se mech net. Hei, dat hei ass geschitt zu London am Hyde Park. Do koumen zwou Nursen mat de Kannerkutschen, si hu sech begéint a si hu sech och kannt. Du setze se dann d'Kutsche beieneen a si sëtze sech op d'Bänk do, fir e wéineg ze verzielen e bësschen vun hirer Herrschaft an hei an do. Op eemol richt een ee klenge si op an der Kutsch, de sot, Ech sinn den Tim. An du? O, seet deen aneren, ech sinn den Tom. A, sot e, wat kriss de dann esou z'iessen? sot den Tim. O, sot en, ech kréien moies Porridge, sot den Tom, ech kréien mëttes Porridge an ech kréien owes Porridge. A wat kriss du? O, sot den Tim, ech kréien mëttes Broscht an ech kréien owes Broscht a moies, sot en, Moies wëll ech net a schmatzen no Tubak. Dir wësst jo, haut ass et net méi wéi an der Zäit. Haut hu se an der Schoul scho Sexunterricht. Du koum dat klengt Marie-Antoinette heem, sot, Gedu Mama, sot, bäi eis ass et grad wéi bei den Déieren. Gedu, sot et, ech sinn d'Källefchen an du bass d'Kou. Jo, sou ongeféier, sot d'Mamm. An de Papp ass de Stéier? Nee, sot d'Mamm, de Papp ass den Ochs, de Stéier wunnt sechs Haiser méi wäit. Wësst Der, haut ass et jo elo ganz modern, dass een d'Hochzäitsrees am Zuch mécht. An eng jonk bestuete Koppel, déi sëtzt och am Zuch an do kumm e ganze laangen Tunnel. A wéi den Tunnel eriwwer war, du sot hien, Kuck, Maisje, sot e, wann ech awer gewosst hätt, datt den Tunnel esou laang wier, dann hätt ech der awer eng Bees ginn. Ou, sot hatt, waars du et dann net? Et war esou ëm d'Ouschterzäit an d'Leit sinn hir Ouschtern hale gaang. Et kënnt e jonge Mënsch an de Beichtstull eran, den Här Paschtouer huet gekuckt. Du sot en, Mir sot, Lauschtert, ech kennen iech net, sidd dir net hei aus der Par? Nää, sot en, ech sinn Akrobat, ech sinn am Zirkus tuernen. A sou, wat maacht dann esou als Akrobat? Ma sot en, Jong, hei kommt eraus aus dem Bäischtel, ech weisen iech. Si ginn eraus aus dem Bäischtel, hie stellt si op d'Hänn, leeft d'ganz Kierch op an of op den Hänn, du schléit en nach dräi Saltoen an hanne sutzen zwou Gäerdelen, sot déi eng zur aner, So, Greet, wann dat do awer d'Bous ass, déi den Här ons opleet, da muss ech awer heem goen an eng Box undinn. D'Fra sëtzt do, grompelt sech schälen. Du koum e Polizist an e sot, Du sinn ech hei bei der Madame Müller. Jo, sot se, si huet vir e Gromper geschillt. Ma äre Mann, dee schafft jo do bäim Entrepreneur do uewen. Si baue jo do un engem Haus. Jo, sot d'Fra, si huet vir e Gromper geschillt. Ma ech muss iech soen, ech stung um Gerëscht do an do ass dat zesummegefall. O, sot d'Fra, si huet vir e Gromper geschillt. An do ass äre Mann erofgefall. O, an si huet alt nëmme Gromper geschillt. An en ass dout. Aus also, da geet et duer mat de Grondrechter. Oh Bomi, sot dat klengt Marie-Paul, du hues deng Hoer geschnidden, lo gesäis de net méi aus ewéi eng al Fra. Net, sot d'Bomi, wéi gesinn ech dann elo aus? Wéi en ale Mann, sot de Harry. Hei, do lass dech futti. Hei, den Harry an ech, mir fueren ewell Vëlo. Zënter dass mer an der Jugendsektioun vun der Amiperas sinn, fir fit ze bleiwen, fuere mer Vëlo. Dës Lescht sinn ech hannert dem Harry gefuer a säi Schutzblech huet gerabbelt. Ech sot, Harry, däi Schutzblech rabbelt! Wat sees de? sot en. Ech sot, Däi Schutzblech rabbelt. Ech kann dech net verstoen, sot en, mäi Schutzblech rabbelt. A wéi elo, wéi elo de Kleeschen koum, do koum dann esou e Klenge mat der Mamm bei de Kleeschen an d'Mamm huet en esou viru sech gedréckt an huet dem Kleeschen d'Hand ginn. En hat höchstens dräi Joer, de Männchen, an e stung en do ze zidderen an de Kleeschen sot zum. Wéi heescht de dann, mäi Männchen? Josy sot en. O, wéi schéi! sot de Kleesi, grad ewéi ech, sot en.